Ninsab għal qalbi ħafna għaliex ninsab ħdej Mary Rose mifsud inti traduċejt id-djarju ta' Anne Frank. Nixtieq insaqsik mill-ewwel kif kienet din l-esperjenza? Esperjenza kienet affaxxinanti. għaliex kienet xi ħaġa illi kont dejjem smajt biha, kont qrajt il-ktieb meta kont żgħira, ma kont insejtu kollu ħlief l-idea li speċi kienet maqbuda min-Nazi, ma ma kont niftakar xejn iżjed. Mbagħad wara li sirt traduttriċi, gradwajt bħala fit-traduzzjoni, Xtaqt nibda nittraduċi xi ħaġa sabiħa hekk worthwhile u ftakart fil-ktieb ta' Anne Frank u bdejt nittraduċi u sibt li kelli nagħmel ħafna riċerka biex nifhem sew x'kienet qed tgħid. Tgħallimt ħafna għax bilfors titgħallem meta tkun qiegħda tfittex u taqra, kienet ukoll ta' sfida għaliex ehm, l-ewwel nies kelli problemi biex nakkwistaw il-copyright għal raġuni li kienet tqum mhux ħażin. U ovvjament jiena ma rridx illi nibda nittraduċi u nagħmel ħafna xogħol u mbagħad jinħela għax ma jiġix ippubblikat. u l-pubblikaturi kien hemm ħafna li beżgħu għax kienet naqra iebsa s-somma. Imma mbagħad intqajt ma' mal-pubblikatriċi u jew id-direttriċi tad-dar tal-pubblikazzjoni Faraxa u dina b'kuraġġ kbir daħlet għall-biċċa xogħol. U ppubblikatu u daħħlitu fil-Kullana. Il-Kullana hija serje ta' kotba li qed tippubblika l-Faraxa, ta' kotba ta' ċertu portata. Dan kien wieħed minnhom.
Semmejt li anki li qrajt id-djarju meta kont żgħira u għajnejk xagħlu dak il-ħin, imma x'ifisser għalik id-djarju ta' Anne Frank? L-ewwel nies, l-awtriċi hija mara. allura diġà hemmhekk hemm ċertu affinità. Għaliex kif nafu aħna, issa forsi l-affarijiet qed jitbiddlu, imma kif nafu l-maġġoranza ta' nies illi nafu bihom li kitbu kotba huma kważi dejjem irġiel anki l-iskola Kważi dejjem qrajna jew studjajna kotba ta' rġiel. Ħafna drabi n-nisa ma tantx, jekk mhix xi waħda 'l hawnl hemm, ma tantx isemmuhom, allura din mill-ewwel ħassejt ċertu ġibda lejhom, lejha sorry. Imbagħad ukoll il-fatt illi kitbet taħt dik il-pressjoni kbira meta jiġifieri dinha kienet qed tistaħba U l-periklu ma kienx żgħir, il-periklu kien li jekk tinqabad, tmur għall-mewt. Kif fil-fatt ġara. Hi ma kinitx iggassjata bħal ħafna nies oħra, però baqgħet ġol-kamp ta' konċentrament, imbagħad ħadet it-tifu u mietet, mietet b'hekk. Imma ġifieri l-biża' kontinwu, dak li kien. Nista' nsaqsik x'relevanza għandu għalik illum il-ġurnata?
Jiena naħseb illi meta nkiteb kellu ħafna relevanza, imma llum għandu iżjed. Per eżempju, x'naraw u x'nitgħallmu mill-ktieb ta' Anne Frank? Naraw illi l-bniedem qisu joħloq ħruxija għal fuq bniedem ieħor. U nafu li li Anne Frank, jiġifieri, batiet għax bniedem wieħed fil-bidu Ried jeqred razza sħiħa tal-Lhud u hi peress li kienet Lhudija nqabdet fil-biċċa xogħol. Illum qed naraw xi ħaġa simili li qed tiġri. Għaddej ġenoċidju ieħor, tal-inqas wieħed għax minn dak iż-żmien għaddew ħafna fid-dinja. Qed naraw ir-Russja invadiet pajjiż indipendenti, pajjiż li m'għamel xejn, u daħlet fuq il-pajjiż tal-Ukranja, kissritu, qatlet in-nies u t-tbatija mhux biss li għaddejja bħalissa, li għad irridu naraw. Jiġifieri jekk aħna kien relevanti, jekk narawh li kien relevanti l-ktieb, qabel, issa qed naraw li l-periklu għadu jeżisti u jekk il-bniedem mhux se jitgħallem ċertu lezzjonijiet, se nkissru xulxin.
Issa, naf ukoll li x-xogħol li għamilt inti jinkludi wkoll noti b'informazzjoni importanti. Forsi tista' tgħidli iktar fuq hekk? Eħe, in-noti, fil-fatt in-noti ma kinux fil-ktieb oriġinali, jiena Dan inċidentalment dan kien il-ktieb li tradduċejt minnu u jsejħulu l-edizzjoni definittiva għaliex inkiteb il-traduzzjoni saret wara li reġgħu nstabu ċerti karti li ħadd ma kien jaf bihom partijiet mid-djarju. Għalhekk edizzjoni definittiva, imbagħad Messotti li traduċiet dan. Sewwa. Daħli inkludietom. U allura qiegħed hemm. Issa jiena minn dak, però da ma fihx noti. Jiena xtaqt illi peress li qed nikteb għal udjenza Maltija, il-Maltin ikollhom ċerta informazzjoni. Issa llum minn fuq l-internet issib kemm trid, imma ħafna nies m'għandhomx il-ħin li joqogħdu jmorru jfittxu kwalunkwe ħaġa. Allura li għamilt, Għamilt noti fuq il-ħafna personaġġi li jidhru, ħafna postijiet, eh, affarijiet tal-punti tal-istorja, jiġifieri, u ehm, għamilt ukoll fejn stajt paragun bejn dak li kien qed jiġri fl-Olanda skont kif qed issemmih Anne u dak li qed jiġri Malta. Infatti kont se ngħidlek għax aktar kmieni waqt li bdejna nitkellmu bdejt nieħu pjaċir nara l-mod anke kif timmarka tista' forsi ssemmagħli xi ħaġa jew għal qalbek jew li messitek forsi taqralna xi ħaġa. La saqsejtni fuq in-noti, ħalli nibdew l-ewwel b'referenza għal waħda min-noti. Iva. Waħda min-noti hija fuq il-black market. Issa Ann issemmieh kemm il-darba u jiena xtaqt li għal min jaqra ikun l-idea tkun ċara x'kienet u kif kien jaffettwa lilna wkoll. U n-nota hija din. Minħabba l-iskarsezzi ta' żmien il-gwerra u l-fatt li ma kontx tinqeda għal kollox bir-raxin, in-nies kienet tipprova tixtri bil-kuntrabandu jew bil-black market, kif kien magħruf hawn Malta is-suq iswed minħabba l-influwenza Ingliża. Anne issemmi kemm-il darba u tgħid li Miep kienet tipprova tixtrilhom il-bżonnijiet b'dan il-mod. Saħansitra l-kotba tar-raxxin infushom kienu jistgħu jinxtraw bil-black market, kif naraw fl-istess ittra. L-oġġetti hekk mixtrija kienu jiswew mitqlu deheb. Tgħidilna Hilxum li f'okkażjonijiet speċjali kienu jixtru ċertu ikel bil-kutrabandu minkejja li żewġ libbri kafè kienu jiswew paga ta' ħmistax. L-istess kien jiġri hawn Malta. Tgħidilna Lina Brogdov, Bajda waħda kienet tqum two and six, ġi xelini u sitt sitt soldi, u nofs frixkun ħalib tal-mogħża ħmistax-il xelin. Din kienet ir-realtà ta' kuljum u biex jippruvaw itaffu t-tbatija li kienet tikkawża, il-Maltin kienu jivvintaw u jkantaw xi taqbiliet. Biex jippruvaw jikkontrollaw dan il-kotrabandu, il-gvernijiet kienu jużaw strateġiji diversi. Ann, fit-dsatax ta' Marzu 1943, issemmi waħda minnhom, li l-karti ta' elf gilder ma kinux se jibqgħu jgħoddu u dan kien se jagħti daqqa ta' ħarta lill-bejjiegħa tal-black market. Fil-fatt il-Gvern atur Ġermaniż fit-tletax ta' Marzu kien iddikjara li kemm il-karti ta' elf u kemm dawk ta' ħames mija ma kinux se jibqgħu validi. Interessanti wisq, wisq. Issa, dan il-ktieb rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. X'ifisser għalik u għall-karriera tiegħek? Unur kbir li tkun rbaħt Premju Nazzjonali. Sodisfazzjon kbir għalija illi m'ilix daqshekk fil-mistier biex ngħidu hekk għax dan it-tielet ktieb li ttraduċejt, jiġifieri milli m'għandix kwantità war ismi. Imma nispera illi dan is-sodisfazzjon tiegħi ma jibqax sodisfazzjon personali biss, nispera illi jkollu effett fuq it-tfal speċjalment l-istudenti tal-iskejjel. Għaliex forsi minħabba l-premju li li l-ktieb itih ċertu promozzjoni, l-istudenti u l-għalliema jitħajru jippromovuh fil-iskejjel. U b'hekk jitgħallmu ħafna affarijiet illi kif diġà għadt, Alla ħares ma nitgħallmuhomx. Hekk hu. Qed twassalni għal mistoqsija oħra, għax nixtieq insaqsik, allura, jekk ikollok tgħaddi messaġġ lil dawk li forsi jaspiraw illi jiktbu jew jitraduċu xi xogħol, x'ikun il-messaġġ tiegħek?
Jiena li qed ngħid fuq l-esperjenza personali meta mort nistudja t-traduzzjoni sibt illi ma jaqbilx li eh, aspirant traduttur Imur fuq it-traduzzjoni mill-ewwel. Għaliex biex tittraduċi trid tkun midħla ta' għall-inqas żewġ ilsna. Tal-inqas. Għax ħafna drabi jkollok bżonn oħrajn. Imma tal-inqas tnej. Allura ma jaqbillekx tibda bit-traduzzjoni. Ħu ċertu taħriġ f'lingwa jew tnejn. Imbagħad mur għat-traduzzjoni ħalli inti jkollok fuq ix taqa' u barra minn hekk sintendi iżjed ma jkollok tagħlim u iżjed ma jkollok tagħrif u taħriġ iżjed tħossok komda. Mary Rose, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u awguri u proset kbira. Nirringrazzja lilek tal-istedina.